Mir mengen, datt e Festhalen un der Oprëschtungsspiral net fir méi Sécherheet suergt, mee fir manner. Wat fir Sécherheet suergt, ass eng Bekämpfung vun den Ursaache vu politescher Instabilitéit, an do an alleréischter Linn vun der Aarmut an de sozialen Inegalitéiten. Kooperatioun bréngt Sécherheet, net Militariséierung. An do si mer genee bäim Punkt. Well wat dem Faass awer dann endgülteg de Buedem ausschléit, ass wann de Kooperatiounsminister op der anerer Säit ukënnegt, datt d'Entwécklungsgelder schonn 2020 rofgoe sollen. Hien huet an engem Interview vun der woxx gesot, Le 1 pourcent ne sera plus à la même hauteur que les années précédentes, c'est pourquoi les fonds disponibles sont à la baisse déjà en 2020. Aha, do hu mer déi 3 D Politik, Diplomatie, Développement, Défense. Développement geet erof. Duerfir, Här President, duerfir deposéieren ech eng Motioun, déi d'Regierung opfuerdert, datt de Montant absolu fir d'Kooperatioun net däerf ënnert den Niveau vun 2019 falen. Et ass elo, wou eis Partnerlänner méi wéi jee eis Solidaritéit brauchen an op se ugewise ginn. An et gëtt och do e Präzedenzfall. Schonn 2014 huet d'Regierung decidéiert, e Seuil minimal anzeféieren, fir datt de Gesamtmontant an der deemoleger Wirtschaftskris nek net réckléifeg gëtt. Wann d'Chamber haut der Meenung ass, datt mer 600 Milliounen hu fir a Krichsmaterial ze investéieren, da wäert et jo och kee Problem sinn, dës Motioun ze votéieren an op d'mannst de Kooperationsbudget vum leschte Joer bäizebehalen. Ech menge mir sinn eis alleguerten eens heibannen, dass mer an dësen Zäiten d'Kooperatioun mussen op engem héijen Niveau behalen, fir effektiv och d'Réponse Covid an deene schwächste Länner, an den Entwécklungslänner op engem ganz héijen Niveau ze maachen. An dofir ass et, kann ech Iech assuréieren, dass d'Intentioun vun der Regierung sécher net ass, fir hei mat der APD erofzegoen, bien au contraire. Mir wäerten och dëst Joer, trotz, Effektiv der Baisse vun der, vum RNB, déi natierlech wäert do sinn. Dat ass e mechanesche Phänomen, dee mat der, mat der Baisse vum PIB zesummenhänkt, wäerte mer liicht iwwer ee Prozent vun eisem RNB leien an der, an eiser APD. Nichtsdestotrotz ass et awer esou, meng ech, dass dës Motioun, mengen ech net, dass mer, dass ech am Fong géif proposéieren der Chamber, fir déi net unzuhuelen. Ech kann Iech awer soen, dass mer och fir dëst Joer, wou et jo scho wierklech och schwierig ass mam Budget, dass kee Suen ewechgeholl krut, dass wierklech keen, keen, keng ONG a kee Partnerland, wou mer Engagementer hunn, sief et am, sief et eng Enveloppe oder en Accord-cadre, dass do och nëmmen een Euro ewechgeholl ginn ass. All déi Suen Déi sinn a bleiwen affektéiert. Wat natierlech e bësse méi schwierig ass, dat ass fir elo nei Projeten nach dëst Joer z'accordéieren. Dat ass effektiv wéinst de budgetäre Limiten, déi et och awer trotzdem och am Beräich vun der Kooperatioun gëtt. Trotz all eisem, eiser, eiser, eisem Volontarismus si mer do, si mer do effektiv och gebonnen an der, an der Kooperatioun. Ech schléisse jo dann dorauser, wann den Här Fayot recommandéiert, déi Motioun hei ofzelehnen, datt dat, wat drasteet, nämlech datt de Budget en montant absolu vun 2019, 2020 an der Entwécklungshëllef wäert ënnerschratt ginn. Well wann dat net wier, kéinte sech ouni Problem unhuelen. Ech hunn déi heite Motioun an engem Kontext gesat, an de Kontext vun deem, wat vun deene sougenannten dräi Dee vun der Aussepolitik, Diplomatie, Développement an Défense, a mum haut e ganz héijen Défense-Projet votéiert. An ech muss da mat ganz groussem Bedauere feststellen, datt do wou gespuert gëtt, do wou de Montant net op deen Niveau gehale gëtt wéi déi Jore virdrun, datt dat Entwécklungspolitik ass an ech kann dat just mat ganz, ganz groussem Bedauere feststellen. Dovun ofgesinn, datt ech dat wierklech extrem bedauerlech fannen, ass dat hei awer och nach eppes anescht. Et ass dat éischten Element vu Spuerpolitik, deen d'Regierung mécht, a se fänkt do u bäi deenen, déi et am meeschte bräichten, dont acte.